Naktuk January ni khat hi ka nu birthday ania hei ka nu ania ahh naktuk ah hianin a birthday hei chhang ban hian kan lawm dawn a hei hi chu a lawmna hmasa tur ania hei kohhran program te awm a ruai te ṭhi a ngaih avangin naktuk ni khatah hi chuan kan lawm thei dawn lo a a lawmna pui ber erawh chu nihniah kan lawm thung dawn a ni. Naktuk ah hian chhang ban ruai in kan lawm hmasa dawn a kum sawm ruk na ania a ropui a a lawm awm em em a chuvang a lawm tur pawh chu kan nia keini pawn keini pawh hei an mahni hi vai ram ah an awm a keini pawh Zoram atang in a kum sawm ruk na piancham lawm tur in kan kal thla vang vang a ni e. Sawtah vaiho chhang deng turin a hlawhfa a ruai a chuan ka nuin alo nghet char char a ka pa in enge a fun dawn a ni hetah ka dah hrih a ka pa hian chhang ban fun hi a thiam lutuk a a fun mawi tawp bawk a ni.

Ka nu kum sam ruk tling na tur te ani bawk a kei pawh in ka in dek ve hrim hrim ang e rei lo te chu hei hi chhang ban chhum na tur vel a nia a mawng ah khuan in umm eng nge changel kuang kan phah a ti khuan khu khuan in a kang tur te a mawng a bet tur te kha ka tiang kha a veng ve a ni. Hei chhun thingpui hneh tur chhang ban, zo chhang ban. Zan lampang a ni tawh a. ah khi ka nu birthday lawmna pui ber kha naktu ka hman kan tum avangin in te kan chei dawn mek a vawiin chhun lampangah khan chhang ban ruaiin kan lawm tawh tho va naktu khian a lawmna pui ber kha kan hman kan nei dawn a ni hei ka nu birthday lawmna tur a cheina tur vel balloon te an ham a nula hoin. Compound nula ho in. Um, compound nula ho in. Naupang ho nen. He lampanga a thenin ruai tur chawp hnih an lo siam a, pa an chhum a. Bawng ka chhung te hei a thenin puva te an lo kheh bawk a changkha te naktuk ruai tur hei ka nu ka vawlei hawi te awi lang chiang lo chu lam pangah cho ka lam pangah hianin a thenin purun te an kheh a an buai khawp mai hei a thenin mei lum ai pahin an lo in post vel bawk a chutiang vel chu an nih e kan zan in hun hman dan leh dawn. Tih tur Zualpui ang te chu zan in atan a ti hian kan inpeih fel tawh a naktuk kan nghakhlel tlang tawh hlawm khawp mai.

He lamah chat He lamah pawh aw ah ka awm na tih kawla hu te i lo hai ve rawh le hu te i cement atangin zik hlum chan tur hrim hrim a rawn kal vang vang a ni Chuan he lampangah hei changkha te awmawi a lo chan bawk a umm bai bai he lamah hian phone khawih pawl a tiang nghat lah nihkhua hi chuan zêlphel pawl hi awm ve hrim hrim hi nia lo thu mai mai pawl ang chi hi maw khak tiang pawl kha he lamah hian -- Naki dan chawhmeh siam lai vel kan la leh ang. He lamah hmarchapui rawh teh chuan bawksa chhum e tui dawn khawp mai. A chhumtu pa hi lo lang tel rawh che. A rilru pe khawp mai. a chawk nung he lamah hian sangha pai maw hei sangha an kal a an kal a ni an kal a ni sangha a pai bawk a he lamah chuan sam tawk hi la chhum chhum tur la kan la chhun leh bawk a.

Ania hi changkhat auh tur khai changkhat auh tur a ni bawk a hetah hian hei savun savun kan puah chhum hmin bawl tur a awm bawk a.